Zani kpe niŋdi a paɣa tirinali nima a kpamba kpambahi ba naɣu sɔŋ ba gbubi ba o naɣu pahim alibarika bɛ shaawara puuni. N suhiri a dɔɣa ti di ti daalifa kpamba naɣu yom ba sanyo viɛlli naɣu cheli ba niŋ o guligu puuni bɛ dundona naɣu nyaŋli ti ba bini dɔɣi bɛ shɛba naɣu niŋ alibarika niŋ bɛ ni. Tana al'umma shɛba bɛn yeri Naawuni yɛltɔɣa naɣu niŋ alibarika niŋ ti gba ni. ka ti suhiri adduɣa n-tiri ti ninkura ti laamba Naawuni doliŋ bi nyɛviya Naawuni ti ba alaafee ninkurinima yɛli bɔŋɔ ni nyɛ shɛli Naawuni niŋ li ti ti mini ba zaa ti suhiri adduɣa tiri bɛ puuni bɛn chaŋ Kiyaama ni musulinsi Naawuni ti kari nyɛla bɛ vuhiya Naawuni ŋun ba bɛ ʒiɛhi Alijanna ni bee bɛ niɣimani Naawuni pahim ba bee bɛ muɣisigu ni Naawuni yihim ba din ni ka ti niŋdi adduɣa tiri barinim zaa naŋgban yiŋga ban be ashibiti ni tiŋkpansi yinsi tibira Naawuni tum sokam alaafee ti ba mi mali alaafee Naawuni di daa dahi ti ni dɔri yɛrisi Niŋdi addu'a n-tiri biɛhigu maa fara beni, Naawuni larigim ti, ti Musulinima, naɣ tim ti aziki kara. Naai larigi ti ŋun tim ti iimaani ka ti dili doli ŋun Naawuni soli. Naawuni niŋ lala n-ti ti. Ti suhiri na na ti tari lahi yaha n-tiri Ghana ti tiŋgbani m-bala na n-wuhim ti di nyin suma ni ti di Dagbaŋ. Naawuni chɛli ti niŋ ti suhudooni tiŋ shɛŋa din zaa ha kɔɣikɔɣili ti zaa ha ni bali shɛŋa. Naawuni ʒili n-ti ni aliheri. Naawuni tiligi ti mini ba zaa ka chɛ ti Shɛtaani, ka ti suhiri adduɣa tiri ti ni bɛn kanna ʒini tafsiri ŋɔ Naawuni yom ti sanyo viɛlli. Naawuni tim ti gbaabu imaani ka ti biɛri m-bɔra Naawuni ti ka ti niŋ imaani maa ka tari, ka ti suhiri adduɣa yaha n-lahi tiri ninvuɣ shɛba ban niŋ kpaŋmaŋa ka yɛtɔɣa maa chani kpaari katinsinima, dini n-nyɛ TV yilinima, Facebook nima nti tabili radio.

Ni laa ni ti tan lahi yɛri ti wa labisu ka afanim pu kpe, di lee nyɛla hikaayatan aw khabar ka Naawuni tiri ti, di lee nyɛla narrative n-nyɛ li ka Naawuni narratiri tiri ti, bee ehe di kuli nyɛla information ka Naawuni mali tiri ti. Yɛltɔɣa dibayi m-bala, di tu ni a tooi waligira lahabali ŋɔ maa. O kuli nyɛla ŋun maŋmaŋ yɛri ti li. Bɛ yihi o deei la luɣ shɛli polo ni o zaŋ yɛli ti ti ka ti nyari waliginsim. Zuɣuhali pam beni, di daalipanim pam beni, bɛ mi diri fiila shɛli, a bi mi litaafi maa lana bee ŋun yɛri yɛtɔɣa maa o tɔriika, o way of yɛtɔɣa presentation, di nahindila a hankali. Ka a naan tɛhiri yɛtɔɣa maa ŋun maŋmaŋ yɛri li, ka di nyɛla ka ŋun maŋmaŋ yɛtɔɣa nyɛ li, yɛtɔɣa maa nyɛla litaafi ni ka o yɛri li yihiri na. Ka ŋun suli, dizuɣu a yɛn di fiila, chɛ ka bɛ nyari waligi sin shɛli din be bini maa o buɣili la luɣ shɛli polo na ti yɛri maa, ka naan chɛ bini ŋɔ mi o maŋmaŋ sani ka di ku yina ka o yɛri li tiri ti. Tɔ! Di saha bɛ yɛn gbaai taali, di yi nyɛ luɣ shɛli polo ka o buɣili yiŋ kana ti yɛra, ya bi tooi gbaagi o maŋmaŋ taali taali maa, ka ŋun suli, dama ka ŋuni n-yɛli li? Bɛ yɛlimi ka ŋuni yɛli li ti ti? Anabi yɛliya, ka karin li taai, a bi tooi zab o. Di ka zabili, m ba yɛli ya mini yɛla, hal di nyɛ turi ka o zaŋ tu a, a ba n-tu a, amaa ka o ni tim so maa na. Tɔ! Lala Naa yɛtɔɣa ka Naa na ti tan lan yɛri ti ni bɛmbɔŋɔ, lala, Walabisuu fii kahfihim salaasami'ati siniin ŋɔ maa, ka bɛ be bɛ di, bɛ zolɔŋ maa puuni yuun kɔbisitɔŋɔ maa, Wazdaadu tis'a, ni ka bɛ naan yi pahi yumaawei. Ka bɛ pahi yumaawei maa, bahi ni m-bala. Di saha maa ninvuɣ shɛb bɛn daa jɛri maa ni maa ni afanim pumi shɛb yɛlimi ni bɛ bela zolɔŋ ŋɔ puuni yooŋkɔbisita ni ka yina ni nti ʒini dunia yaaŋɔ zuɣu baayam bɛn neei la ni n ʒini biɛhigu ni ni yumawei. Shɛb bɛn yɛli ba ni, Ayi, ni ka lala n-nyɛ li. Ni innama, ni bɛ ni yɛli ni, Walabithuu fi kahfihim thalathami'ati siniin wazdadu tis'a, ni di gbinni nyɛmi bɛ yuma shɛŋa bɛ ni daa niŋ. Zolɔŋ maa ni zaaha di ni nyɛ kɔbisi ta ni awɔi ŋɔ ni yuma awɔi ŋɔ ŋɔ zuɣu a yi nyɛmi ka tafsir afa nima ka sokam yɛli li n niŋ fahimta shɛli ka di miligi o kpee maa di bi wuhiri ni ŋun bɔŋɔ maa dini maa dini n kuli nyɛli tɔ ka Naana ti tanlan leei yɛra tɔ hali di yi shiri nyɛla Yahudaawunim fahimta m bala. Ka shɛb mi lahi gbubi li, di kul nyɛ lala, din nyɛ din bee din nyɛ nyin, nini Annabi Muhammadu, nyin ni mali shɛli ni a yɛli ba, Man Naawuni ni pɔha ni a zaŋ shɛli ti ba, yɛli n ba, Allahu a'lamu bima labisu, Naawuni m-mi bɛ ni daa niŋ yuun shɛŋa din ni. Dama bɛ ni yina zaaman shɛli maa, n daa ti kana bindirigu maa dabu maa, lala zaaman maa gba bɛ gba buɣisimi, bɛ daa bi mi bɛ ni kpi saha shɛli. Bɛ gba bi. Daa yiɣisimi ti nya daadam na ka bɛ yina. Bammaŋmaŋ bɛ mi, Daba ala ka ti niŋ? Daa bɛ ni na yiɣisimi ba naŋ naŋ o ni ŋmani kpeeni, ŋumbɔŋɔ ni dabisi muni, ŋumbɔŋɔ ni dabisi di chɛɣu. Bɛ o, daa bɛ yulila bɛ ni ti zo luŋ la ni sahan shɛli, ni bɛ ni ti neei sahan shɛli. Dinzuɣu bɛ ni ku tooi baŋ yuun shɛŋa bɛ ni niŋ. Zuɣu e ni ti puli ti taba, ka ŋumbɔŋɔ ni yuun kɔbisi ta ka di paai kuhiwei, Dibawei, ka ŋumbɔŋɔ yɛn ni yuun kɔbisi ta zuɣu ni, ka ŋumbɔŋɔ. Nɔr Annabi ŋun ni mali yɛtɔɣ shɛli ni o yɛli nyɛmi, Allahu a'lamu bima labisu, Naawuni m-mi dabsi shɛŋa ni chir shɛŋa ni yuun shɛŋa bɛ ni niŋ nimaani. Lahu ghaibu samawati wal ard, Din sɔɣi sagbana ni ni tiŋgbani ni di milinsi bela o sani. Absir bihi wa asmi'. Ŋuni n-nyɛ ŋun nyara ka wumdi din kam niŋda? Ŋuni n-su wumbu, ŋuni lahi su nyabu? Di zuɣu o yi kul gbaai shɛli, di zaaha kɔrɛti n-nyɛ li. Ka yaa yɛti, Maa lahum min duunihi min waliy, wala yushrik fi hukmihi ahada. Maa lahum min duunihi min waliy, bɛ daa ka so ka o nyɛ sɔŋda, ka o nyɛ tabira aŋa pahi Naa na Tintaŋlan zuɣu ni.

Di zuɣu ka yi nya ka di ŋmanila ti shɛba, ti almaajirisim shɛba bee afa shɛba bi nini mooi la yɛtɔɣ shɛŋa. Di pa shɛli ka so suhu bi yɛn paligi bɔ zuɣu ka a kul liri la a yɛtɔɣa maa yɛri maa, Naawuni malila o ni niŋ ya li fukumsi shɛli zali. So a yi ti mali a fukumsi ka na nti pahiri din bala maa zuɣu bee n-daari Naawuni dini maa luhira, shiriku ka a niŋ maa. Gogaligu maa zaa ni ku nyɛ shɛli m-bala. Naawuni fukumsi zaŋ chaŋ suuna wula n-nyɛ li? Naawuni fukumsi zaŋ chaŋ amiliya niŋbu wula n-nyɛ li? Naawuni fukumsi zaŋ chaŋ kuli polo wula n-nyɛ li? Tɔ a yi zaŋ a din na ti pahi di zuɣu, a niŋ shiriku. Zuɣukpala, laa yushirik fii hukumihi, ŋun Naawuni fukumsi niŋ bi shee, o ni zali yɛla shɛm, ni a di kpɛri di puuni. Ʒe Naawuni ni zali li shɛm maa, ka ku niŋ yɛtɔɣ shɛli din yɛn kpahiri abdi tariga.

Wula ka Naawuni yɛli ni n gbibi m paɣaba ni m bihi? Wula ka Naawuni yɛli ma ni n niŋ m ŋɔ? Wula ka Naawuni yɛli ma ni m be n ʒiʒi ni taba? Wula ka Naawuni puhi ma ni m mali n kuli? Wula ka Naawuni puhi ma ni n niŋ n suuna? Nyɛ yi niŋ li tabili Naawuni ni pɔhi a shɛb la, a tiligiya, amaa a wali n-zaŋ binshɛɣu zaŋ kpɛhi di puuni, ka naa ni talaamb miri yɛla, ka o jɛri yɛlli lala. Sɔri ŋuna a Fa Naawuni fukumsi n-zaŋ ti binshɛɣu, bee a Fa Naawuni zaashee n-zaŋ ti so, bee a zaŋ so na ti zaŋ pahi Naawuni zuɣu ni bɛ laɣim niŋ fukumsi zaŋ ti a Naawuni mi zaɣisili. Naawuni tiligiŋ ti ka chinchilli la. Aisha ni paya ka o yɛli ti o la.

Ni o kpaŋ ŋɔ maa, ninvuɣ shɛba o karim ma Naawuni litaafi ŋɔ maa, Maa uuhiya ilayka min kitaabi Rabbika, Naawuni ni niŋ binshɛɣu wahiyi n-ti nyin Muhammadu, karim li ti al'umma. Ti wumiya o, Naawuni ni niŋ binshɛɣu wahiyi n-zaŋ li zani ti a maa, karim li ti niriba. Tim ba di fasara, yɛlim ba Naawuni ni yi puhi a ni a yɛli ba yɛtɔɣ shɛli, a tarigi m-bala.

Tiliginsi n-ku beni taa. Zuɣunaayili Titali daa yɛri la a aya maa ni o labisi afa kam hankali ni kadama Naawuni ni pɔhi a ni a yɛli shɛli ti Naawuni daba, dini n-nyɛ a karim Naawuni litaafi ti ba, bɛ yi deei ka ti niŋ alhamdulillah, bɛ bi deei a ka niŋsim. Nyini mi ka yi ka o ni a pirim bɛ suhuyurlim zuɣu n-gba kana nti taɣiri Naawuni ayanima.

Naa baŋ mi lala, laa mubaddila li kalimati, walan tajida min dunihi multahada, a mi ku nya so ka o yɛn nyɛla ninvuɣ so a ni tooi zaŋ a maŋ niŋ o la n-zaŋ chaŋ ti zaŋ jɛli ka laa yɛla ŋɔ maa ka di pii ka chɛ a ka a ku niŋ wahala a dumalini Naawuni nuu ni, yaani a ku nya sɔŋda. Naawuni di niŋ ti lala, Naawuni chɛ ka ti yɛn tɔɣisi ka ti tɔɣisi ŋun naa ni ti lan o ni puhi ni ti yɛli shɛli ka zaŋ o ni puhi ti shɛli n-zaŋ tum tuma. Yaani, a pa shɛb bɛn ya ni ihi, Watlu ma uhiya ilayka min kitaab watlu ma uhiya, min kitaabi rabbika ŋɔ karimmi naani ti talina ni niŋ shɛli wahayi taana zaŋ yaaduma ni naawuni litaafi puuni zaŋ chaŋ ashaabul kahf bi lahabali maa ni nyɛ shɛli a niriba la yahuud wa nasaara bɛ yaa n kpɛra puuni n lɛbigili n lɛbigili n lɛbigili shɛba yɛli ni o bira kamina pɔi ni anabi isa Shɛba bɛn ni Anabi Musa Anabi Isa nyaaŋa ka bɛ kana, shɛba bɛn ni hal Anabi Musa nyaaŋa pɔi ni Anabi Musa kanina ka bɛ kana. Di nyɛla din be din nyɛ dini, Naawuni pɔla nyini ni a karim ni Alitafi maa ti ba. Karim ti ba, Milinsi shɛŋa beni, Ee kpahim! Ti ni pili hali ti naagi n bi ʒini ni n boli bɛ so yuli n ŋɔ n-nyɛ li wala n ŋɔ n-nyɛ li, domin ka shɛli zuɣu Afanima bɛ daa bi niŋ daacheewa, bɛ bi saɣiti, bɛ bi laɣim gbaagi yuya maa n ŋɔ n shiri nyɛ li. Zuɣu ti gba bee nahi ti maŋa ni ti boli bɛ yuya maa ka di boli bɛ nyaŋ ti. Eh! Shɛb ban nyɛ kuuya pam gba a tooi ku boli yuya maa taaya ka so ŋun gbaai yu yiŋga zali ka ya ni o ti dɔɣi bɛ di zuɣu ka o yɛn zaŋ bol o. Ka di mi ka miiza shɛli di ka bukaata ni bɛ ya ni a zaŋ li zaŋ boli a yuli di to nyɛla a yu shɛŋa din nyɛ Ajami din pa Larabawa nim yuya n-nyɛ li. Ka zaŋ ti suhuri Naa ni ti tali na, di nyɛ din bee di nyɛ din, naɣi ti ka ti yɛn karim, ka ti karinli din tu kpɛm ata shɛm n-ti al'umma. To Naa ni tali na, di nyɛla a fa shɛba bɛn fahim tagbaai kadama Naa ni tali na n-yɛrila Annabi sɔli sallam ni o zaŋ li zaŋ karinti ninvuɣu shɛba, Maa uhiya ilayhi ilayka min rabbik min kitaabi rabbik, Ni o karim din be Naa ni Talla litaafi ni zaŋ ti, dini n-nyɛ kaman ti ni wum li shɛm ŋɔ maa, di hakiika m-bala. Ayati kpuɣi Baibuli ka di yɛri yɛtɔɣ shɛŋa ka di bi ŋmani ŋɔ maa, di ŋuna ban dini m-bala, Ŋunkam lahi yɛli binshɛɣu kam ka di nyɛ Israiliyat, Bani Israila niriba, Yɛhuud wa Nasaara, bɛ yɛtɔɣa nyɛli ka di bi ŋmani ni Annabi sɔɔsallam ni yɛli ti shɛm.

Balligh ma unzila ilayka min rabbik, Naa ni Tanlan ni siɣisi yɛtɔɣ shɛli ni ti taai zaŋ ya Duuma ni Naawuni sani maa tahindi tuuntali. Yɛli ni ti niriba maa, Di chɛ bɛ niŋ zimsim ni, di pɔb ba, di chɛ ka bɛ be zimsim ni ka di nyɛla a pooi ka a yɛn mali ba ŋmɛra. Afa shɛba bɛn paɣi ya, saha shɛlikam a mali yɛlli, Naa chɛli ni o ni ʒini ʒii maa taa, ni o ni vɔri tasibaha maa taa, ni o ni niŋ bimbo maa taa, Naa bom pie piɛlli na, Naa bom no piɛlli na, Naa bom bimbo piɛlli na ka bo kpar piɛlli pahi di zuɣu. Ka shɛli o bɔrila din yɛn niŋ ka di o niŋ a pooi, ka o zaŋ li zaŋ lɛbi hujja n-zaŋ li mali fara a biɛhigu puuni. Badalin o wahi a, Annabi sallallahu alaihi wasallam ni daa wuhiri o sɔhabinim shɛm yɛl leei ti muɣisi ba o yɛli ba mi niŋ ma a duwa ya kaza. Ya leei ti mɔɣu suŋ bɔ kɔyoli niŋmi ŋɔ ya, ŋɔ yi kana kɔyoli niŋmi ŋɔ ya. Lala ka Naa ni ti tali lan daa diini ka di chana. Ka Naawuni yɛli Annabi, Yaa ayyuha rasulu balligh maa unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al a yi bi niŋ lala famaa ballaghta risaalatahu di ŋuna a bi tahi tuuntali maa.

Wuya ka a daa gbibi li? Naawuni ni o ni bɔhi afa kam. To Naawuni yɛn ni o ni bɔhi Annabi, Ti ni baŋ kpalim ka nya almaajirinnima, yaani n doli ti daalifanima, ti daalifanim gba ni baŋ mi kadama bɛ ni bɔhi ba. Lala ka Naawuni yɛli ti. Bɛ o, wuya ka Naawuni yɛli ti?

Fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim Naawuni tala ni o bɔhi bin tim tuumba maa zaŋ chaŋ sabshɛn maa o bɔhi ba yawɔnima a kari a bɛn yɛriya Naawuni yɛtɔɣa di ɔri bɛ ɔri a kari tuumba maa Naawuni tala ni o bɔhi tumo kam bin bɔhi bin daa tim shɛb sani wala nas'alanna almursalin lala n-lahi bala tuumba maa maŋmaŋa bɛ niŋla ban bɔhi ba bɔhigu e daa tahi tuuntali maa. Lala yɛltɔɣili ŋɔ maa, Anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di daa ti niŋ daliya shɛli ka o puhi Abu Musa al-Ash'ari ni o karim o Kur'aani. O mi daa bɔri o karim pam dama o kukoli daa nyaɣisimi. Ayo, Anabi kukoli nyaɣisi pam ka o gba mi ti fiili so karim. Nyo ka taali n-nyɛ li ni bɛ yɛl a, Afa ti bɔri ni a karim? To afa shɛba be yiŋa a yuli ni o karim ma wuy ni a yuli ʒe o ka o ʒɛb ma o puhi ma ni n karim ma a karim bia nyɛ ma to musulinsi n nyɛli bɛ yaa ni a karim ma laara soya ka bɛ yo taɣi ma ŋɔri n ka yɛtɔɣa shɛli hal a yi mali la anzara a tiri la a fabila piɛɣu piɛɣu n na mali ma dabisa ŋɔ ni N ŋɔ m-mali ma, di zuɣu n ku tooi karim. Amaa di pala a niŋ jilima n-kali gaya ni n ku karim a bia nyɛma, nyin daa wuhi ma karim maa, a yi ti bi niŋdi li la. Ka naa ni tali lan chɛ ka o karindi lala aaya maa Surat An-Nisaa puuni m-bala nti paagi aaya shɛli, Fakayfa idha ji'na min kulli ummatin bi rasuul.

Annabi maa yɛli ba, Ee, Naawuni bɔhi ba, zaɣila daa kana? Ban yɛn saɣi yɛn bɛnimi, ban yɛn zaɣisi yɛn bɛnimi. Aya, Annabi, Naawuni ti ni daa bi nya so, o daa bi ka ti na. Ka Annabi maa yɛli, N daa chaŋya, n daa yɛli ba, bɛ daa bi wum, bɛ daa bi ti. Ka di niŋ naŋgbankpeeni ka Naawuni bɔhi o, A shɛhira daa nyɛla ŋuni? Ŋun yɛli, Annabi Muhammadu, o daa li umma n-nyɛ n shɛhira, dama bɛ karim li bɛ Kur'aani ni. Ka Naawuni zaŋ ti na n-ti bɔhi ti, Annabi Nuuhu daa chaŋ o niriba sani. Ka ti daa saɣi kpi Naawuni o daa chaŋ ya, dama a daa yɛlila Kur'an ni Muhammadu mi daa karinla ti ti. Anabi Shu'aibu daa chaŋ o niriba sani, ka ti ni, Ee, o daa chaŋ ya. Bɛ yɛli ni o bi chaŋ, ka ti yɛli, O daa chaŋ ya, ti ni n-di shɛhira. Anabi Musa daa chaŋ o niriba sani, ka o yɛli, Ee. Anabi Isa daa chaŋ ya, ka ti saɣi kpi ni ti o ti yi naai. ka Naawuni naan zaŋ ti gba zali, ka bɔhi ti gba daali o maŋa Muhammadu daa kana, ka ti shɛba gba mi naan yi ni ihi, ka ti shɛba gba mi naan lahi bɛn zani ya ni ihi, ni ihi. Nimaani ka Naawuni yɛli, wa ji'na bika, ka ti naan yi kpa zaŋ nyin gbana, ala ha'ula'i shahida, ka a ti ti shɛhira ban bɔŋɔ maa gba zuɣu ni, Muhammad a daa tahi tuuntali maa ka o saɣi ka eei Naawuni a daa yɛli ma miri a tahili a daa yɛli ma gba ni yi chɛ tuuntali maa zaɣ yiŋga di naam maa di be lahi n ku bukaata ni niŋ binshɛɣu kam maa zaa in lam tafal fama ballagta lala ka a daa yɛli ma di zuɣu binshɛɣu kam tahili mi n ti ti ba Kana ti yawmaidhin laa dab suɣu maa yawaddu alladhina kafaru ban niŋ chɛfuri suɣu maa bee n-yumi wa asawu rasul ka kpe tumo ni tumo maa taali ni ka zaɣisi Naawuni gu daba yɛtɔɣa wumbu din yɛn bi ti n-yumi law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuuna Allaha hadiitha bɔn di niŋ ni tiŋgbani yɛtɔɣa di yaagi bee sɔɣibu shee di yɛn beni n-zani ti ba amaa laa dabisili maa yɛtɔɣ shɛli ti bɛn sɔɣi ka chɛ Naawuni bɛ shak kam yɛn pala polo ni ka Naawuni niŋ fukumsi din ni Naawuni tim ti iimaani

Miri ka a yihiri a nini ka chɛri ba. Turiidu ziinata alhayaati dunia ka di nyɛla ka shɛli zuɣu n-ti ka a niŋ lala maa, dunia viɛlim bihi maa, di nyɛlinyɛli maa, di nyɛchiinsi maa, dini ka a bɔra ka di zuɣu ti ka a yihi a nini ka chɛ ninvuɣu shɛba ban jɛmdi Naawuni asiba ni yuŋ. Ka daa yɛl o, Wala tuti man aɣifalna kalibahu an zikirina, miri ka a doli nir kam ti ni tɔŋ ŋari o suhi ti ni lɛbigi o suhi ka chɛ nti ti ni Naawuni yɛla teebu. O bi teeri Naawuni yɛla, di doli lala nira. Wattaba hawaahu, saha shɛli kam lala nir maa ŋun yi ti ku yi a zuɣu ni o yɛl a yɛtɔɣa, o suhu ni bɔri shɛli din ka ŋun yɛri tira ni a deei li. A mi suhuyurlim di ku tooi n-tum tuma a diin ŋɔ puuni shee din ka a ti niŋ di di ni Naawuni ni bɔri shɛli. Wa kana amruhu furuta, ka di zuɣu chɛ ka o yɛla maa ka di lɛbi yɛtɔɣ shɛli din nyɛ bimbo din bahi yoli, yaani din bi niŋ anfaani, din bi ku bukaata biɛhigu puuni. Lala yɛtɔɣili ŋɔ maa, ti kamina ti yuli lala aaya ŋɔ maa, Subhaanallah! Saɣisigu m-bala ka Naawuni mali tiri nir kam ŋun niŋdi da'awa, Wasbir nafsak, Naa niŋ suɣulo Ninvuɣ shɛb bɛn na kul saɣi m-mali saha n-wumdi Naawuni yɛtɔɣa, ka a doli ba, ka a mini ba ʒiinda, ka bɛ wumdi a yɛtɔɣa, ka bɛ tooi teeri Naawuni yɛla, ka a teei ba Naawuni yɛtɔɣa ka bɛ bi ŋmaligi ka chɛ a maa, niŋmi suɣilo ni bana. Di chɛ ka a nyɛ nyɔn ba, di zaɣisi ba, ka a zaɣisib maa daliriya nyɛla faranim n-nyɛ ba.

Bɛ ti yɛn yɛli ni tafsir maa naai liɣiri ŋ-ŋɔ ka o bɔri ni o nyara puuni o yi ʒini ya ŋɔ kuɣu zuɣu ka bɛ nyali yuun ni o kpuliha nya o. Naawuni zuɣu ka nyali ba o yi kpuliha nya o. Di mi kuli pa Naawuni yɛtɔɣa ni Naawuni fukumsi zuɣu, nir kam ku mini yi ʒini luɣili ya ka zaŋ ni nyari liɣiri gari ni ʒi shɛli ŋɔ ka ka a ti ʒi kpe. Di ku niŋ. Chuɣu afa shɛb bɛn daa kana ti piliya hali ni zuŋɔ ti ban be yiŋɔ, wallahi baŋmiya ni kadaŋ Naawuni ka ti yuli ka beni na. Di pala ti shɛb di bi mi la ti ni di yɛn gbaai shɛm. Amaa ka a yuli, Naawuni daba ŋɔ maa, bɛ na ku mali saha ti Naawuni. Kum saha ti ba. Wallahi zaa ku bahi o. Ti nya ka di ŋmanila e mali zaɣa ni Naawuni. Lala zuɣu ti gba ni niŋ suɣulo. Di mini di bi tiri ti liɣiri maa zaa yoli. N lee mi mi ka na Naawuni ni sabi sheli ni di paai ma na a ku tooi mɔŋ ma li din paai ma. Amaa n ku yuli n nina ni ni e ni ʒiya fara sheli ŋɔ maa m mini ya zaa ha. Ka fari sheli din wumti ni wumti shem ŋɔ. Ka piri laa zuɣu kahi kuli ankara. Ka piri laa zuɣu ya yɛn ku niŋ tafsiri yiŋɔ. Ka piri laa zuɣu zo ka chɛ ya. Wallahi so beni o yi niŋ tafsiri giligi yuuni ka bi nyɛ loori o kulahi niŋ tafsiri. O kulahi niŋ. ni tankpagbuli ŋɔ ko goyim biɛri n-ni. N mi a ni baŋ, m mali diri mi yɛri neen shɛŋa din yɛn chɛ ka tankpagbuli ŋɔ a yi niŋ ma ka n kaai ʒini ka yi ku nya li. Wɔllaahi, so beni o yi ʒini luɣ shɛli polo lɔɣiri ni bɛ yi yil a, yi bɔri yi jɛmmiya Naawuni binshɛɣu kam o baɣa ka yi ni nya ba. Hal afa so ŋun beni, a min o beni ka a bi maani o sara, ti o bee lahi n-kpe a yɛya ni. O ku kpahi kpahi nti ku ban ka Naawuni zuɣu maa ŋuna, o ku kalinla yiŋ na nti ku yɔri maa firi o mini maa ni ba sara, tooi bee lahi nyɛ saha ta. Afa so beni, o wuhir a karim ka bi nyari binshɛɣu sani, Naawuni zuɣu kul a wuhi a karim. O Naawuni zuɣu n-chabi sa. O ku yɛli ni, Ai, ka ku yɛn wulisirim taan niŋdi ŋumbɔŋɔ la ni, ni o zaŋ bɔna ka m puhi, bi ku yɛn wali ka m puhi. Bɛ gba yɛn wali ka m-pɔhi ka a bɔhi a maŋa ka daala ŋ-ŋɔ maa ti tabo baŋda ŋɔ maa laa afa ŋɔ maa tatabo bɔ yɛtɔɣa m-bala. Niri yɛn yɛli ni o ŋumsirila bihi bee o malila makaranta bee o malila al'umma ka galisi yaɣa ni o mini ba ʒini ŋ-ŋɔ nti fiila. Lala yɛtɔɣa ka Naawuni mali wɔniri Anabi Muhammadu, sallallahu alaihi wa sallam, ni o miri ka o niŋ lala tatabo ni mistake. O ni bi niŋ suɣilo ni ninvuɣu shɛba ban teeri Naawuni yɛla ka jɛmdi Naawuni yuŋ ni wuntaŋ ni. Bisimillahi rahmaani rahiim.

Di mali anfaani ti a ni bi laɣim laɣikum garichi ka di nyɛla laɣikum ʒehi n-nyɛ bɛ zaa ha. Ban zaamani maa bɛ ni daa mi ka binshɛɣu mali niɣiri m-bala, to zuŋɔ ti yɛn zaŋli zali marisi ti yɛl a yɛn naɣi kɔrigu. Marisi a baŋya ni ka yɛtɔɣ bihi m-bala bɛ o ni lala niŋsim ŋɔ maa ni nyin daadam ŋɔ maa, nyin ŋun niŋdi daɣu ŋɔ maa silim maa maŋ zaŋ ti lala niriba ŋɔ maa. Bɛ mi ka shɛli ka bɛ gba bɔri a gba sani, bɛ bɔrila doli suŋ din ʒi ba na m-bala.

So beni, ti tafsir ŋɔ di bɔri kandila o, amaa o galisiya pam, dama ni o kana ti ʒini bihi ni. Naawuni ŋun galisiya ni o kana ti ʒini ti zaɣ bihi ŋɔ ni. Amaa di bɔri kandina, di yi di yɛn zaya ni ti yɛm laasiba shɛ ka waɣira kali na, zaɣ ŋun ka bihi kali na o lan kana. Ti mi yɛliya ti ku niŋla, ti yɛn laɣimla sokam yɛli ba Naawuni yɛtɔɣa, Naawuni ni yɛn ni so deei maa ka o niŋ o la, ka o deei. Ka Annabi Muhammadu, ka chɛfuri waɣila naan kana nti naan yɛl o, Utrid haulaa laa yajtari'uuna alayna, Bambɔŋɔ maa, ninvuɣ gbariŋ ŋɔ maa, ba farani ŋɔ maa, karim ba, karim ba ka ti ni ŋɔ maa ka ti deeg a daadiini maa ka di niŋ yaa, ti ni ŋɔ maa ti yi kpe a daadiini maa din niŋ yaa. Qaala ŋun yɛli, Wa kuntu ana wa Ibnu Mas'uud wa rajulun min Hudhayl, ni di daa nyɛla ŋun laa sɔhabihi so ŋun yɛri ti ŋɔ maa, ibn abi waqas ŋuni n yɛri ti ŋɔ ŋuni naa yɛla saha maa mania ni ibn mas'ud ni dabba ni do so zaŋ yi huzayli nim puuni ni bilalu ni niriba ayi shɛba n tamla bin yuya nasitu ismayhima ban laa niriba ayi maa n tamla bi yuya tini n daa ʒiya anabi sani ka bi kaa ti yɛlila yɛtɔɣa yoli maa

Bilghadaati, asiba wal ashii ni zaawuni, yuriiduuna wajha, ka shɛli ka bɛ bɔri nyin na ni ti tali naan yɛdda ka bɛ bɔra, ma alayka min hisaabihim min shay, ban lala niriba ŋɔ maa bɛ taali ni nyini bɛ sariya ka di ka a zuɣu ni, chɛli ba ka bɛ beni, wa ma min hisaabika alayhim min shay, Naawuni bɛn zaŋ nyin gba sariya karibu n-zaŋ kari ba ayi chɛli ba ka bɛ beni. Zo ninvuɣ so beni, o nama ni o biɛhigu ni be shɛm maa, o yi be Naawuni jɛma shee, di bɔri ya ni yi ka ti o yiriŋyiriŋ, di ka ti ya o yiriŋyiriŋ. Patatruda o patakuna mini a zalimi n-ta di zuɣu ti chɛ ka a kari ba ka leei azalimi diri m-pahi azaliminima puuni. Zo yuli maa zuɣu ni, Yaa nyini Muhammadu, di kari lala niriba ŋɔ maa, chɛli ba! Ka Naana Titalinana ŋun lee baŋ o yɛn niŋ wula? O yɛn niŋ ba fukumsi shɛli din nyaaŋa. O zaŋ Naana Titalinana mi kana kpe ti ya ti ni, Walaa tuɣtir man alifayna qalbahum walaa taɣdu aynaka anhum, di ŋmaligi a nini ka chɛ lala niriba ŋɔ maa, ka di nyɛmi ka shɛli zuɣu bambɔŋɔ maa ban ni nyɛ yikonim la zuɣu ka a naan bɔri ni bɛ yɛli ni a mini wɔɣiri m-be nyimmintarimba bi ʒiinda.

O ku saɣi ka ti mini a ʒini, dama ti ni mini a ʒiya yɛla buyi n-nyɛli, di pa ŋuni yɛn di n-niŋ ti ni. Di ŋuna ti ka anfaani shɛli ni ti niŋ o, di zuɣu o ku saɣi ka ti mini o ʒini. Ŋun kam ti lala malila tatabo tɛha, ka nyɛ daa'iya, o na bi baŋ da'awa. O na bi baŋ da'awa ni bɔri yɛtɔɣ shɛli. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina, so beni ŋ-ŋɔ ka a chaŋ ti ʒini o sani, ŋun zaandila o zalisi, ŋun ni bɔri di shɛm. Di be yɛtɔɣ shɛŋa puuni din fuɣisiri a pa shɛba. Ka bɛ puhiri jiŋli ka di saha bi paara. Dama o chaŋ ti bela alahichi zaɣila jiŋli ni. Alahichi maa mi ni bɔri ni o zali jiŋli saha shɛli ka bɛ puhi li, din ka o dola, ka Naawuni ni wuhi o jiŋli puhibu saha shɛli. Ka Naawuni ni wuhi o ni o puhi jiŋli sahan shɛli, di zuɣu o ku tooi zali jiŋli saha shee waɣira maa ni zal li sahan shɛli, din ka o yɛn dola. Di ni ti su yɛtɔɣ shɛli ka di ku do polo ni, ka bɛ naai ni wɔɣila maa bi saɣiti di zuɣu, ban gba ku tooi niŋ li. Afa gol yi nya? Afa kam ŋun ni pirim wɔɣirili zuɣu bee so zaashee zuɣu n-chaŋ ti kpe Naawuni taali, Naawuni ni bɔh a Kiyaama. Di be yɛtɔɣ shɛŋa yi shɛb ni fɔɣisiri ti ni ti niŋ. Doo, kuli ka di pa Musulinsi kuli ka yi ni ti kali na. Afa bi ta fa lala ka yi niŋdi ti. Kɛ ku mi gari zaɣibu maa pam musulimi n daa nyɛ o, kɛ fɔɣisiri afa ni o gaa ti puhi jiŋli bahi o zuɣu. Tɔ bilmunaasaba, nir kam ŋun mi ni zaɣila o pam musulimi, o mali biɛli gola gola ka di be o biɛhigu puuni, o yi ti kpi, sokam yi puhiri jiŋli bahir o zuɣu nyin ka soli ni a puhi jiŋli bahi o zuɣu. Ban yɛn puhi jiŋli pa o zuɣu because of o kpɛri la jiŋli ni nyɛla ban bi mi ka o mali lala bini di ŋuna o ti tiligiya amaa ka di do polo ni o mali li lala bini ka a kana ti fɔɣisira ni a yɛn puhi jiŋli bahi o zuɣu Naawuni ni bɔha nyini la afa ŋɔ maa Naawuni ni bɔha zualisi ka a di adiini ŋɔ maa.

Saha shɛli ka Alaah Tintɔlana ni saɣisiri Anabi Muhammadu, sallallahu alaihi wasallam, ka labisiri o haŋkali na ni o niŋ suɣulo ni nirikam ŋun jɛmdi Naawuni o bɛ ni ŋuni maa. O yi boi binshɛɣu kam, o yi pɔri binshɛɣu kam, o yi nyɛ zaɣ gbariŋ binshɛɣu kam, naa niŋmi zaɣa ni ŋuna. Ti ʒiɛŋɔ afa shɛba beni o galisiya pam ni o kaaga a yiŋa. Hal afa so ŋun beni gba a pɔri pam ni a mali suuna ka zu ka suhi o li. So beni a mali amiliya a o ku kali na ŋun ni kuli tim sa. Amaa a ni yɛn nya o amiliya ni shee waɣirili di amiliya. Alhaji Zaɣala, Honorable Zaɣala, Naa Zaɣala, Tɔra ŋuna ban nim maa yan kana ti ya kpari kara n-deei shishee maa. Lala zuɣu ka Naa Talla alaɣisiri ti hankali dama o mimi yɛla dibayi n-nyɛ li, di yi ti niŋ ka o mali bukaata lala niri maa ŋun ni tooi mali o bukaata, amaa man mi ni a ku tooi niŋ o la, ti ku tooi mali o bukaata. Don na yi kana ni wala tɔtɔi wala tutɔi mali ankpali na kali bahi zikira wa tabi ahɔɔbu wa kana amruhu furuta ka naan paya ti wa kuli lhaqqu min rabbikum yɛlim ba alhaqqu min rabbikum yɛlimaŋli din yirila a Duuma la Naawuni sani na. Di zuɣu di chɛ ka ban kpalim la ka bɛ zuɣu chɛ ka a ŋmaligi ka chɛ ninvuɣ shɛba ban teeri Naawuni yɛla, ee ban ŋmaligi ka chɛri Naawuni yɛla teebu ka ban ka a dalim n-gari ban teeri Naawuni yɛla nyin da'awa niŋda nyin afa naari niŋ li. Di yi nyɛ ariziki zuɣu ka a niŋda, Naawuni ŋun pun yɛla ni ŋun tiri li, a ka problem o. Naawuni zuɣu Naawuni yɛn dihi a ka nyɔh a. Naawuni yɛn sola ka yɛla, Wallahi n ŋɔ so ŋun ʒi luɣ shɛli polo n-yuun daa bahi alim ka nya ka di la Naawuni zuɣu ni a yɛn larigi o ka ka loori chaachaa yaha vision eight ka o yɛn dɛnta a. Amaa o na ka yiko zaŋ suɣili o.

Di bi yɛti, Di paya ti jɛla dunia, amaa ti ku saɣi filim Naawuni ni zaŋ shɛli ti ti ŋɔ maa, din nyɛ Kur'aani, zuɣu. Kur'aan karim bia zaa ha o bi filindi o maŋ yiriŋ ayi di saɣi li, ka di nyɛla ka shɛli zahratal hayaati dunia, dunia yɛtɔɣa shɛŋa nyɛlinyɛli shɛli din beni ŋɔ maa di zuɣu. linaftinahum fiihi, domin bɛ zaŋ li zaŋ niŋ a fitina. Wa rizqu rabbik, min a Duuma ni Naawuni arzikiya, khayrun, dini n-nyɛ alkhairi, wa abqa, di ka kpalinda. Zuɣu naari yuli shɛli. Di zuɣu yaa yɛlimaŋli yi ti zaya, nyaa nyini Muhammadu, yɛlimi li zaŋ yi a Duuma ni Naawuni sani. Man sha'a falyu'min, a yi yɛli yɛlimaŋli maa naa, ŋun bɔra ka o deei. Wa man sha'a falyakfur, ŋun bɔra ka o niŋ chɛfurisigu o di deei. Piibu ka Naawuni zaŋ sɔŋ ti ma. Naa bɔri ni a pii shɛli ni a pii ma. Naawuni ŋun ni lee bɔri ni a baŋ shɛm, Inna a'tadna lizzalimina naaran ahaata bihim suradiquha, Naa na ti tanlan niŋla tattali buɣim n-zaŋ li zali zali bɛ o, n wɔbisi lala buɣim ŋɔ maa baŋ n-zali zali ni di niŋ wula, ni di nyɛla binshɛɣu o ni yɛn zaŋ li n-zaŋ gbaagi azzaalim niŋdiba n-zaŋ li zaŋ gili ba, Wa in yastagiithuu yugaathuu bimaa'in kalmuhli yashwi lwujuuh, Di yi ti niŋ ka bɛ mali konyuri ka bɔri sɔŋsim ka bɔri taribu zaŋ yi bɛ dumalana Naawuni sani, a ni nya Naawuni bɛ yɛn ti ba binshɛɣu paai la, o yɛn ti ba li ko shɛli lala kom ŋɔ maa ka di yɛn nyɛ li mari n-yɛn nya li. Kalmuhli yashwi lwujuh, di paarila nini n-niŋ di puuni, ka Naawuni zaŋ li ti ba ni bɛ nyu ma. A yi yuli kom ŋɔ maa tatibu, ti ni tooi nya shɛli buɣisi nyɛla. a yi kpaham bia zali kom ka di niŋ daba ayi sinsama bɛ wa ka bi bolili sinsindi bɛ wa di pandila di zuɣu a mi kpuɣu ni a nyu ka bi paai li bahi chɛ ka a paai bahi amaa di bi yɛli a shɛli ka a gba maŋmaŋ mi gba shɛli ni din ʒili na imaa di sani mi yuugi imaa kuligi maa bee moɣali maa ni bɛ shɛli maa binyahari n luri di zuɣu amaa a ni kana ni a ti tooi maa Ka a naan daa daali ŋ-ŋɔ ka ti o nyu o, to lala ka n nini ŋɔ yɛn paari o lura bee ti mali bukaata ni bindirigu, naa yɛn chaŋ ka di suuli bɛ bindira maa ni ka bɛ zaŋ li ti buɣim bihi. Naa o tiligim ti. Bi'sa sharaab, lala bɛ ni nyu li ŋɔ maa di be, wa saa'at murtafaqa, lala saha ŋɔ maa, lala biɛhigu ŋɔ maa di nyɛla biɛhi shɛli, saa'at din be. Di be pam ni bɛ yɛn ni ti daadam al-muhlu kpe maa'un ghaliz din nyɛ ko shɛli din be kaman din gbirisa ka di gbirisim maa ka di ka anfaani zaŋ ti daadam yashwi al-wujuh, lala kom maa a yi na yɛn nyu li di na paarila nini. Bɛ min harrihi di tulim din ku tuli viɛnyɛliŋga di na yɛn paala a nini. Di na kul paai la a nini m-bahi na. Lala yɛltɔɣa ŋɔ maa kɔŋko ni ka di wuhir a ni ka dama hee dabili ni tu ni dabiɛm mali a zaŋ chaŋ Kiyaama ni ni a na ti tari lan ni zaani yɛltɔɣa shɛŋa biɛhigu puuni. Saa'at murtafaqa doo, yaani manzilan wa maqiilan wa mujtami'an, di be pam ni bɛ yɛn ni lahi zaai shee ŋɔ maa, dina n-nyɛ daadam kpɛhili shee.

Yaquluuna, ban tooi zoori yɛra bɛ daadɔɣa shee, Naawuni dabisima ka Naawuni wuhiri ti ŋɔ, Lala niriba ŋɔ maa bɛ yi suhiri bɛ daadɔbi ya, Isrif anna azaaba Jahannam, Yaa n ti tuma la Naawuni, ŋmaligim ti ka chin ti azaaba, Jahannama daazaaba, domin ka shɛli di daazaaba nyɛla din timsa, Innaha sa'at mustaqarran, Lala ayi saha ŋɔ maa di nyɛla saha shɛli din nyɛ mustaqarran, Ʒishee wa Muqaama ni biɛhigu shee zaŋ ti ninvuɣ shɛb bɛn nyɛ bimbɔŋ buɣim bihi, di bi viɛli zaŋ ti nir kam ni bɛ yɛl ni buɣim ni yɛn nyɛ a naabishee. Yaa tudu mini Naawuni, ti suhir o, Naawuni di chɛ ka buɣim maa ni ka din shiri nyɛ ti naabishee, Naawuni di niŋ ti lala. Aisha ni paya ka o yɛli ti wula? Inna alladhina aamanu wa amilu

Inna la nudi'u ajra man ahsana amala, Tinim Naawunima ti pala ban yɛn saɣim m-bahi niri kam ŋun viɛligi o tuntumsa, Naawuni ni o ku chɛ ka a biɛhigu ka di bahi yoli. Dunia ŋɔ naa zuɣu di ku bahi yoli, Kiyaama ŋuna a yaa yoo, dama Naawuni niŋ katiŋ ni so alinsi. Dabili kam ŋun tumdi viɛnyɛliŋga tum ma, paɣa kam ŋun be o yidaan viɛnyɛliŋga, be o viɛnyɛliŋga. Di yuli so ninni, do kam ŋun yɛn be o paɣa viɛnyɛliŋga o be o viɛnyɛliŋga, a mi din tahili, Naawuni yɛn yo a sanyoo. Naa yɛn zaŋ li niŋ alibarika niŋ a ni gbib shɛli maa ni. Naawuni yɛn gbib a gbibiri shɛli a ni di bi tɛha nirilan ku a bukaata. Ka Naa ta lan yɛri ŋɔ maa ni o zaŋ li zani ti mu'min niŋ suhudoo. ka bɛ baŋ kadama ihi naa ni ti tani lana o yuri ba, o tiri ba jilima, o zali ba zaashee shɛli din nyɛ jilima zaashee, ka naan yɛli ba, Lala luɣili ŋɔ maa yaa, lala niriba ŋɔ maa, naa ni ti tani lan be m-bahi bɛ tuntumsa yoli zuɣu, so n-kani ka naa ni ti tani lan yɛn bahi o tuntumsa maadaama di nyɛ zaɣ viɛlli, hal walaw kana mithqala dharra, di ku pɔri ka ka biɛlli bee salinshɛ ʒee biɛlli Naawuni zuɣu, Naawuni ni o be m-bahi li yoli. Dɔ biɛɣu yi neegi, ku karimi ka a nya a maŋa aliheri tumtumsi shee. Ku karimi ka a nya a maŋ ka daa viɛnyɛliga ka n tum o. Ti saɣi ti li bee ti bi saɣi ti li, Naawuni ŋun mi a nia ni a ni niŋ li ni daliya shɛli zuɣu, Naawuni yɛn yɔhiri saha. Niriba tum aliherinima. Ka bɛ tɛhi bɛ tɛhi suma ka di zuɣu chɛ ka bɛ zaŋ bahi. Dama Naa Gbara pun bi mi a ni be binshɛɣu ni maa. Daadimanima! Bɛ niŋ tuun shɛli ka di nyɛ alihɛiri tuntumsa, ka bi kal li pahi shɛli ni, ka Naa na ti tan lan ti zaŋ li yo ba sayo, ka bɛ bi tɛhi ni dini m-bala. Suura maa puuni ti yɛn nya li mi ka Naa na ti tan lan tɔɣisiri wala amalila aaya yɔŋ.

A yi tubi ka di be ni o ni yo a li dunia ŋɔ, amaa n-saɣisi a tuumbiɛri maa. A yi lee ti tubi ka di viɛla, ka o nabigi li ti a, nyam Naawuni di yuri ti shɛm. Amaa di zaa yoli, ka wundabili, nyini Musulimi, ka a ti bahi n-kpe buɣim ni Naawuni di niŋ ti la. Aisha ni paya wala ka Naawuni yɛli ti,

domin yɛla suri ni pam laa niriba ŋɔ maa naani ti tani lan noo niŋ alijanna shɛli din nyɛ adin la n zaŋ niŋ ba tatali zan zali ba di lɔŋni kulibɔna zɔrimi Di puuni, fiiha min asaawira min dhahabin, naa ni tani lan ni dihi ba nachiinsi. Nachiinsigu maa di yɛn nyɛla binshɛɣu din yi salimanim puuni, anzinfanim puuni, naa ni tani lan no n-zaŋ li zaŋ dihi ba nastiinsi. Gariti beni n-ti pahi duli maa biɛhigu shee di puuni, ka bɛ yɛn pa di zuɣu nyaɣisim beni ka ti so yɛn di lala nyaɣisim maa Aljanna puuni. Naawuni chɛ ka ti niŋ katari. Naawuni zom tiri ma o dɔɣu. Kpe ka ti yɛn zani, Insha Allah, Naawuni yi paai ti dakuli ni Naawuni be suŋ.